Ир-ат күңелен яуларга теләсәң, аны тәмле ризык пешереп, сыйларга кирәк, диләр гүзәл затлар. Сәлам, дуслар! ТМ ТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы. Һәр барчагызны да узган Гашыйклар көне белән котлап, бүгенге студиябезнең кунагын да дәшергә рөхсәт итегез. Өйләнмәгән җегет, җырчы, алып баручы, юрист,

Башкортстан якларына килгәндә бөтен кешедән дә бал өмет итә. Менә бал беткән и безнең специально алмыйча тора дим итәм. Ха, так динар килергә тиеш. Мөгаен бер 3 литр бал алып килер дә, 1 литрын үземә алып кайтып китермен дип. Була без проблем.
Икенче икенче килгән обязательно. Ярым, Икенче килгән э, обязательно. Күчтән әчең өчен зур рәхмәт.
Э, Әйдә, сезгә.
Тапшырыбызны башлыйбыз.
Караль. Только за. Безнең тапшырыбызның шарты булайрак. Безнең телевизион тамашачыларыбыз, әйе, Сиңа безгә юлыйлар рецепт. Рецептны хәзер мин сиңа күрсәтәчәкмен. Хорошо. Син шул рецепт буенча аерым бер вакыт эчендә шул ризыкны әзерләргә тиеш булачаксың. Әйе. Тапшыру ахырында, әгәр дә син әзерләгән рецепт нәкъ шул теге фото кебек килеп чыга икән, әйе. Әле ул тагын өстәмә тәмле дә була икән, ашарлык була икән. Димәк, безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге Кукмара табасы Синеке булачак. Әгәр дә юк икән, Булмаячак. Юк икән, әйе, булмаячак түгел. Булачак ул кемгәдер. Берәк кем шул рецептны юллады. Әйе. Без аңа шул табаны җибәрәбез. Ну, мин тырышам инде. Сиңа тырышырга кирәк. Әйе, обязательно. Сез нәрсә көрәшәчәксез хәзер? Без Менә бу Укмара табасы өчен. Димәк, син әзерме? Әзер. Әзер булсаң, әйдә танышып китик. Кем икән ул сиңа каршы бүген Көрәшүчебез. Айгел Узаманова, 23 яшь, Башкортстан Республикасының Илеш районы Кадер авылында туып үскән. Бөрек шәһәрендә биология һәм химия факультетын кызыл дипломга тәмамлаган. Мәктәптә биология һәм химия дәресләрен укытам. Әлеге вакытта декрет ялында ди. Улыма 8 ай, буш вакытымда чигү чигәргә, фоамираннан чәчәкләр эшләргә, ашарга пешерергә яратам. Ашарга пешергәндә телевизордан гел ТМТВ каналын карыйм, диде ул. Шулай иттереп, Динар без таныштык. Менә бит әле нинди э, кызыклы ситуация. Сиңа каршы көрәшүче, шулай ук Башкортстаннан э, Илеш районы кызы Айгел. Айгел э, бик кызыклы рецепт юллаган безгә. Мин сиңа хәзер аны күрсәтергә тиештер дип уйлыйм. Әйтеп кара. Син әзерме? Нинди рәгәләре пешерәбез икән? Рецептны Күрергә.
Бик ордер.
Менә.
Ох, малай.
Күрдеңме? Да. Беләсеңме, нәрсә дип атала бу? Бу котлет эчендә күкәй. Гади, мин дә шулай әйтер идем, котлет эчендәге күкәй дип. Ләкин моның матуррак исеме бар, павлин күзе. Павлин күзе.
Ну так Күз тимәсе матур. Юк, э, теге Владимир Павлинның шундый ниләре, каурыендагы. Әйе, әйе, әйе. Теге мондагы башындагы күзе түгел, Әйе, аңладым.
э, каурыйларындагы, койрыгындагы дип әйтик. Ну, булай. Ул уже мәшәкатьләнеп әзерләгән бит инде. Тырышып карыйбыз без. дә.
Әгәр дә булай килеп чыкмаса, Таба минеке түгел. таба синеке түгел, аңладың әйме? Мин тырышам инде бары табан алырга Менә, лаесы. бу аңладың инде менә. Әйе, әйе, Бу аңладым. кепшерәсендә, Әйе.
кадет эченә сарыйс. саласың да без проблем котлетны шулай пешерергә кирәк булачак мин сиңа уңышлар теләп калам җиңнәр сызганган әйдә павлин күзе пешерә башлыйбыз киттек я динар шулай иттереп син сораган бөтен нәрсәләр өстәлдә һәм бу әйберләр чынлап та рецептка безнең кирәк хәтта Ипи дә куйганнар, ни өчен дигәндә, фаршны инде бераз ипи белән йомшартып җибәрәләрме, арттырып җибәрәләрме, аны белмим нәрсә. Син бик оста кулинар дип беләм мин, сөйләп язгансың. Хәзер үзең пешерәсең, үзең ашыйсың. Но мен үземнең көч тукланасың. Үземнең көч белән тырышып карыйм, килеп чыгыр дип уйлыйм инде. Иң беренче күкәләрне салыйк. Әйдә.
Папа дигәне э, татарча бик кызыклы э, тәрҗемә ителә, ул э, дөрес туклану. Дөрес туклану, иә.
Дөте.
ДТ. Ну, Ә, әйдә, булган, булган, биш ел булсын, дип, бәлки. Биш ел булса. Биш ел булсын. Только за.
Ну, потом фаршка иткә без бөтенләй кул Иткә тотынабыз, әйе, э, иткә тотынача. Әйе. Суган кирәк булачак.
Суган кирәк булачак безгә, әйе. Ә суганны менә яртысын гына, әйеме, шулай. Әйе, бигрәк зур бит.
Бик күп кирәк түгел. Аны тәм. Әйдә, бәләкәй рәгелешенгә булсын. Менә монысы җитә. Сианы чистарт та, әле кабыгы белән генә җибәрәсең. Әйе, тәмлерәк була бит алай. Ярар, без сине, э, Динар, эшлибез, монда эшләргә һәм сөйләргә кирәк инде. Әйе, сүзлек. Э, без сине әле бик яхшы белмибез. Әле синең җырың ТМТВ телеканалында.
ТМТВ каналында юк. Әле чыгып өлгерә алмады. Юк. Шулай бит. Э, җырларың әле бездә Казанда яңгырыймы? Яңгырый.
Әлеге вакытта минем өр-яңа булып тор шыршык кәне, син ул дип атала. Ул данное время радиоларда әйләнә. Әйе, мин сиңа тәкъдим итәм менә моны. Одни беләген, а я чиста каз. Ваграк ма? Ваграк та күсенә бәтрәк була икән, мәрәк. Әйе, шәбрәк булачак.
Шәбрәк та була тиздә булачак. Мин эшли торман, сүли торман. Әйе, син э, үзең Уфа каласында тудың, үстең. Уфа каласында түгел, районда тудым. Болташ районы деген район бар Уфада. Шунда э, шун Бу Илеш районыннан ерак ма? Илеш районыннан ераграк.
Илеш бит инде ул э, сезнең Татарстанга якынрак.
Татарстанга якынрак.
Безнең граница була инде республика Башкортстанда. Жылата башлады, рәхәт, әйбәт. Так.
Процесс китте кертенеп. Әйе.
Шуннан анда тудым. Анда тудым, үстем. Э, әти инде минем не иде, э, колхозда эшләде әнки белән бергә. Әнкине тоже менә да җылы башлады. Әнкине искә төшергә җылый башлады. Әнкине искә төшкә җылый да башламай. Э, Колхозда эшләде, әнки инде повар булып эшләде, э, тәмле-тәмле берләр пешерә иде. Менә аңардан килгәндер инде миңа да шул конга сеңгәндер дип уйлыйм инде. Юк, канга сеңмәгән инде ул. Э, Әнисе Генада бардыр. эшләгән дә, я, әнисе эшләгән дә. Өйгә кайткач та пешереп булмый бит инде. Әнисе Әйе. эштә дә пешерә. Өйгә дә кайткач пешерә кирәк. Шуңа күрә, улым, син булса да пешер инде безгә өйдә дип сөйли өйрәткәндер мөгаен. Мин уйлыйм, дөрес, чөнки э,

Чтоб э, организм үз көчен кире кайтарсын Әйе, өчен. дөрес күләмдә Әйе, инде әйе. монда аксым, Әйе. э, без теге углевод дибез инде анда тагын нәрсәләр. Углевод, жир, бел- белок һәрбер кешенең организмында безнең кирәк э, белок ашыра көндә. Ә без бит инде э, дөрес тукламыйча углеводлар күп ашыйбыз, күп жирлар ашыйбыз. Менә жареный берләр ул кирәге дә юк. Аны ашарга кирәк. Жарный бер кирәк юкмы, но ничек бүген жар итәбез ди ул котлетны, ә? Котлетны бүген жар итәбез инде, конечно. Бәгәбез котлетны жар итәбез.
Син жар итәсең, мин ашыйм, яме? Ярый, только за.
Миңа бара әле. Мин, мин әле монда запас җыя алам, рәхәтләнеп. Әле күз тимәсен, мин дигән синең. Әле нәрсә сөйләмә. Ярар, ә...
Мин суган җитте дип уйлыйм, күп булса ачы була. Ә, синең язылган анда син юрист, Спортсмен дигән юрист. Син юристлыкка укыдыңмы әллә? Әйе, э, хокук институтында 5 ел укып чыктым. Шунда Уфа каласындамы?
Уфа институт права дип атала ул. Шунда укып чыктым. Ә белгечлегең буенча эшләдеңме соң? Эшләдем, эшләдем, әле дә эшлим. Юрист Э, булып? Да, кешеләргә кирәк икән менә, например, м, юридическая помощь, э, звонить итәләр, язалар, э, күрешәбез, сөйләшәбез, аңлашабыз, кирәк икән, например, менә язарга куядыр, заявлениеләр, исковое заявлениеләр, күрешәбез, сөйләшәбез, аңлашабыз, и шулай эш Башлыйбыз дип уйлыйм инде. Я җылый башладым, шулай иттереп теге кешегә ярдәм кирәк. Шулай дип башлагач кара әле, э, Ау. син үзеңнең частный фирма бу нәрсә? ничек? Юк, анда нәрсә юк, берни частный организация юк, просто э, например, элемтәгә мине белән шагалар, Инстаграмда, ВКонтакте, э, телефоннар белән Шыканасы инде и элемтә, ну, күрешеп, очрашып, аңлашып и помогайте вашим шулай. Не думаю, ике безгә сарапсак җитә торыр. Җитә, яра.
Юк, а там бер сорам да сходу. Әйе.
Суган белән сарымсак ППга ничек керәме, юкмы? Керә. Чөнки нормальный ризыклармы ул? Үзем өчен әсәр. Яхшы ризыклар. Менә мин сезгә аңлатып кына киттем. Менә бу безнең элемтә. Чеснок марда күп, ну, сарымсак диләр. Чеснок. Мин әзрәк теге русча да сөйләшәм, мин гафу итегез. Аңарда бик яхшы элемтәләр бар. Суык дигәннән иммунитетларын укреплей итәргә. Но свидание барганда, конечно, не разрешаю мин андай бер ашарга. Шулай. Да.
Алайса хатын белән свиданиега барганда сарымсак ашамаска кирәк инде миңа. Аңлашылды. Сакты да, согласен. Ярар.
Тәмле беләргә ашарга имеет сюда. Ну, по чесноку теге бер секрет ашасың килә, свидание барасыз икән, күбрәк ашарга тырышыгыз, яшел алма. Бу беләсезме, кайдан белә бу свиданиеләр турында? Чөнки өйләнмәгән җегет э, свиданиеләр турында шулай ук бик күп нәрсә сөйләргә мөмкин. Гомумән, хәзер свиданиеләр ничек уза? Син свиданиеләр җирсең, йөргән кызың бармы, менә әйткән? Бар йөргән кыз, йөргән кыз бар. Хәзер ничек йөриләр ул яшьләр кызык бит. Без э, йөргән вакытларда, ул вакытларда Instagram да югы, WhatsApp та югы, ул вакытта машиналар да югы әле беркемнең дә. Э, без Кулга кул тотнышып, наши паркта җиридри, атлап, сөйләшеп, чынлап та бернинди телефоннарга да игътибар читкә китмидри, беркем э, казынып утырмыйдыр дип әйттереп, хәзер бит керәсең кафега. Хәзер дә. Менә, әйе, җегет белән кыз утыра алган икесе. Бер-берсен фотога төшәләр дә, бер-берсен анасын WhatsApp-тан җибәрә дә. Селфи мелфилар ясап. Ну, Шундый асыл- замана китте. Менә ничек хәзер свиданиелар? Ну, минем Свиданиелар ничек уза? минем Мәсәлән, свиданиелар ничек уза инде? Но Кинога барасыз.
кинога барасың, телем тә, не, телефоннан звонить итәсең, э, шакырасың, э, кинога барасың.

Мин, ай, икен. Сине белән сөйләшеп икенче автомобиль башлыйм. Нормально. Нормально. Спорт белән иң беренче мин шөгыльләнә башлыйм волейбол белән. Кандидатны алганнан соң, кандидат мастера спорта алганнан соң. Волейболда? Да. О, респект. Я волейбол уйнап үзем яратам. Әйттеләр, ни дип, буй булмагач, даже если синең теге сикерүең бар икән, өскә сикерү буең булмагач, бер куя да китмәй дип. Шуның өчен мин кандидат. 175 176 мы? 75. 75-кә хәтле. 175 волейболга не вариант. Ну, самый әйбәт 185 инде. 185-тән алсаң, иң әйбәте була. Сикерегә, ну, либерага или нападающая диагональная кереп була инде. Мин шулай да беләм. Бу волейболдагы терминнар, дуслар, э, бар бит теге хавбек, защитник дигән ниләр, вратарь, голкипер, ну волейболда шундый сүзләр. Ярар, э, о, бу безнең бик яхшы, бик тәмле фарш булачак. Әйе. Хәзер әйдә без аңа. Ә, э, горчица. Беләсез, горчица алып җарыз. Моның рецептында горчица бар, шуңа күрә без. Әз генә салабыздыр горчица. Әйдә, әз генә салабыз. Менә шугына. Горчица белән булган. Әз генә генә, әз генә салсам җитәдер бу, әме? Тагын бераз гына. Тагын бераз гына. Мин беләсең, мин горчица үзем дә яратам. Менә шо мин гомумән итне горчица белән ашарга яратам. Бераз гына. Бәлки малай бик дөрес тә түгелдер. Ну яратам ишисең инде. Понятно.
Ну, так.
Мин, конечно, үзем спорт, спорт булды. Так, волейбол белән шөгыльләндең дә син. Шуннан соң, э, һәм үзең өчен генә уйныйсың инде былай җыелышып, уйныйсың атнага берәр тапкыр. Организацияләр белән уйлаганда, э, высшая лигада уйнап йөрим инде Уфада. Ярышасыз. Ә син нинди оешма өчен уйныйсың?

Күбесендә түләмиләр дип, чөнки алар просто уйныйлар үзе өчен. Үзләренә рәхәт кызык. Спорт бит инде үзе өчен кирәк.
Әйе, әлбәттә. Динар, э, безнең бу фаршка тагын бер саласы ингредиент, ул да булса икмәк. Икмәк. Сездә икмәк бар, ипи диләрме? Әпи диләр. Әпи диләр, икмәк, әпи.
Әйдә, э, берсе аның икәү артыграк булар. Сүт салып куябыз сразу. Сүт сал да синә шунда гына җимшатабыз аны хәзер. Проблем. Шундый тәмле фарш булачак, дуслар, сездә менә егездә э, андый итеп павлин күзе ясыйсызмы, юкмы? Асы мөһим түгел, менә шундый фарш ясасагыз, а, исе дә шундый шәп. Тәмле булачак. Вообще шәп. Ага. Әкертенә бу.
Я, э, син бит инде волейбол шөгыльләнеп кенә мондый мускуллар үстермәдең. Дөрес.
И... Пауэрлифтинг нәрсә белән шөгыльләнәсең син? Мин кроссфит белән, кроссфит белән заниматься итәм. Кроссфит нәрсә әле ул?
Э, упражнениеләрне, например, 10 упражнение, син аны без отдыха бер темпта эшләп чыгасың. Ничә круг?
Бер круг эшләдең? 5 бер круг эшләдең.
Бер круг эшләдең, ял иттең, син 5 минут ял итәсең, 2 минут ял итеп була. Смотря нинди нагрузкалар китерәсең мышцаңа. Шуннан соң Бу мышц теге трослар былай тирәләр шылтыр шылтыр шылтыр. Болар да керәме анда? Анда да Әле керә. зур тупларны алып атар. Кирәкме ул нәрсәсе ул менә мин аңламыйм гомердә. Теге шундый туплар була авыр име спорт залында тор. Хәер. Күтәрәләр шуны, эй, аткан булар. Аның өчен нормальныйрак упражнение күнегү ясап булмыймы соң дип әйтәм. Мені сразу шунысын әйтәсем килә, менә шу отталар алар, ниләр, трослар э, Кемнәр алар әйләндерәләр. вообще? Алар әйтәсем килә, алар Тренируй дух эчендәге духны укреплять итәләр. Шуның өчен нык булсын өчен кычкырыш.
Ает.
Кычкырышырга ие. Булар теге.
Шундырак. Дух воины диләр инде, шулаймы? Ая, ая, ая. Шуннан соң э, мин еще раньше теге әлеге вакытка хәтле э, занимался карате белән и рукопашный э, ниләр. Син җегет элемтәләр белән инде.
Теге хәзер аңлашылды ни өчен өйләнмәгән. Вакыты юк аның өйләнергә. Шундырак менә хәл.
Әйе. Көндез юрист, аннан соң волейболист, аннан соң каратист. Аннан соң кем анда? Дзюдоист, пауэрлифтингист, там теге X фротфисис. Әле кайткач тагын пешерергә дә кирәк. Кулинарист. Тәмле иттереп.
Тәмле иттереп пешермә син. Мондый берне ашаганнан соң, потом сжигать кирәк аны. То есть синең организмга нык мешәйтәчәк. Менә Менә син монда син уйламыйсыңмы, э, русча шундый әйбер бар. Заложник ситуации дигән. Бар.
Үзең уйлап чыгарасың нәрсәдер һәм үзең дә шуның шул әйбернең тоткынына әвереләсең. Сүндереп. Ай, карале, мин бит шулай миңа уйлап чыгарам, бу яшәнү. Як шундырсын әйтә, менә кызган бер нормальный шашлык ашап куясы килми миңа андый вакытта. Килә. Ә?
Килә. Әра нормальный җигет икән әле, син мин уйлаганым. Конечно, ну, бөтенләй бер ашасы килә. Тотып кына торасың үзеңне. Дөрес.
Потому что... Ихтияр кеше димәк, шында, Әйе. синдә яхшы. Ярар, хәзер инде иҗатка килдек, аңлашылды. Спорт белән дә барысы да э, иҗатка килүең ничек булды? Менә ярар, спортны, анда юристлыкны аңладык без. Ну, иҗатка килүне э, мин әйтәсем килә, иң беренче инде Гөлнара Рашитова дигән кеше алып килде мине. Менә кашык бир әле.
Алай шизем. Син сөйли тора, әйе? Гөлнара Рашитова дигән кеше алып килде. Э, матур-матур җырлар һәм Аңлатты, кая барырга, ничек барырга. Менә шул кеше генә алып килде, менә зур э, зур юлларга алып чыкты дисәм дөрес булыр Ә, инде. Сәхнәгә инде. Әйе.
Ул кайчан булды ул хәл? Бу булды 2015 елда. Бу элем- э, интернет челтәрләренә язышып, э, күрешеп, сөйләшкәннән соң миңа бер матур җыр бирде. Шул җырны э, жырлап, клиплар төшереп, э, Бу, ротациягә бу нинди биреп. җыр инде бу?
Сагышларым көзгә фракта итеп атала. Матур моңлы җыр. Бергәнә сине шул китте әкертенеп, шул китә барды инде. Син миңа булыша башладың, зур рәхмәт. Юк, әйе, мин да мин моның сөтен саласы килми, чөнки ул сыек сыек була. Сыек була шагай, шуңа күрә мин аны бераз гына шулай мәген сүзеп аласым килде. Ярар, алып куйык моны. Алып куйык, ишетмәсен безгә. Менә бу
бу бик йомшак, бик тәмле һәм бик файдалы
Әйбәт ризык була. Әйе, әйе, әйбәт ризык булачак.
Безнең хәзер йомырка пешеп чыкса, дуслар, монда инде безнең эштә әллә ни калмады кебек, чөнки э, хәзер без моны бер массага әверелдерәбез дә. Бердән бер массага шулай бит. Әйе, шуннан соң күпкә генә пешкәннән соң инде. Аны чистартып, эченә салып, төреп, Май да кыздырабыз инде, гафу ит, яме? Май безнеке оливковый.
Әйе. Ярыйдыр бит? Ярый. Без белдек син киләсең шуңа күрә. Әз генә. Оливковый май алып куй. Подсолнечный белән бик пользоваться итәргә тырышман, дуслар.
Бат.
Если пользоваться сетясь икән, оливковое масло и әз генә, ну, күбрәк антипрогарный табада эшләсәгез, пешерсәгез, иң әйбәте була инде. Ул чөнки аңа май күп кирәк түгел. Кукмара табаларына, дуслар, чынлап та май күп кирәк түгел. Гомумән әйтергә кирәк, Кукмара сода маркасы ул вакыт белән сыналган сода саба. Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Һәм уңайлык өчен әлеге заманча савыт сабаны сез, дуслар, интернет кибет аша да алырга мөмкинсез һәм аларның үзләренең фирменный кибетләре бар. Бар аларның күп кибетләре Кукмарада. һәм Казанда 3 кибет. Берсе аның урнашкан Павлюхина урамы 114 адресы буенча, икенчесе Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горки парк сәүдә үзәгенең беренче катында һәм Мусина урамы 23Б адресы буенча менә бу кибетләр, фирменный кибетләр Казандагыларын мин сезгә әйттем. Барасыз да сатып аласыз. Һәм э, гомумән, әгәр дә сез бу шәһәрләрдә Кукмарада, Казанда түгел икән, ләкин бик тә Кукмара табасы аласы килә икән. Э, кадәр үзегезнең башка кибетләргә барып караганда Карак зыяны табаның астында Кукмара дигән фирменный логотип булырга тиеш. Шул очракта гына бу чын Кукмара табасы. Бу сиңа да файдалы мәгълүмат булды. Шәп таба.
Әйе, Уфада Җиңсәң, вообще дә шәп була инде. Ва, җиңсәң. Алла бирсә.
Таба алып кайтып китсәң.
Ярар, синең хәзер кемдә ничә җырың бар? Әлеге вакытта 14 җыр бар. 14 җыр язып өлгердеңме инде? Да. Инде концерт куелып калган түгелме соң инде бу хәзер? Әйе, кертендә була берсе шул Йокка барам. Әлеге вакытта таны клип әзерләнеп бетә. Яңа клип.
Әйе, яңа клип.
Икенче клип инде бул.
Бу, бу икенче түгел, бу минем алтынчы клип булачак.
Шуңа хәтле клибым бармы инде? Видеороликлар дүртәү, ике не. Профессиональный видеоклип әйтәм мин. Әйе.

Дуслар, безнең бераз гына аш бүлмәсен рәткә китерергә кирәк, чөнки монда алыштырак кирәк, безнең ташларга кирәк, байттерга былай итәргә кирәк дип. Без моны эшләгән арада сез әйдәгез бергәләшеп э, ТМ ТВ телеканалында тәмле реклама карагыз.

Без бүген көрәшәбез шулай ук Башкортстан кызына каршы. Әйе. Илеш районы кызы Айгилгә каршы шулай бит. Әйе, әйе. Э, Павлин диләр инде. Павлин э, татарчага тәрҗемә итә ул тутый кош дип. Менә. Шуның Дөрес. күзе. Әйдә. Монда инде процесс әллә ни зур калмады. Команда бергә Табан- без бергә беренче безгә Табан табаны кыза кабызып башлыйк. куйык. Әз генә май салабыз. Так. Чуточку гына.
Әз генә.

Бер-берсенә ябышмаеш, кушылмаешак геннәр рәтле.
Ә, шулай итәбез мени әле аны? Соединение буларга тиеш итте. Шул булса әйбәт инде. Ә мин уйлаган идем, ничектер кулга саласың да шулай иттереп, аласың да шулай иттереп. Алай да эшләп була, но болай матурак дип чыга. Уйлыйм инде. Тукта, син моны эшләгәнең бармы бу әйберне? Мин моны гомеремдә эшләгәнем юк бу әйберне, чынлап әйтәм. Эшләгән юк беренче кабат.
Беренче тапкыр эшләп карыйсың. Әйе. Ну, мин уйлыйм килеп чыгыр дип, чөнки килеп чыгып И мына шул лабызда матур иттереп.
Ничего себе! Ничего себе дерсен, кара әле син. Мына шул матур иттереп, мына шул. Хоп, хоп, хоп, хоп. Әйләндерәбез булды.
Син моны гомер буе эшләгән кеше кебек башкардың. Ну, молодец, респект, Динар. Матур итеп мына.
Биләле моны ничек терелгән соң дип

Җиңә алмассың да син ахрысы бүген. Мин дә уйлаганым егет кеше булгач, ай, бездә егет кешеләр менә э, килгән соңгы җегетләр дип әйтик, күбесе җиңелә барды, беләсеңме? Әйе.
Карап торышка шундый гади рецепт кебек. Әйе. Эшлиләр. Җиңә башкара алмыйлар. Ну, килеп чыга алмый ризыклары. Ага. Мин дә бүгенге рецептны әйтәм, бу катлаулы. Ага. Син җиңә алмассың дип уйлаган идем. Ну, монда, монда әле әле әйтеп бетереп булмый. Шып чыкмыйча. Килеп чыгыр дип уйлыйм инде алай булса. Раз он истәсәң булаймы? Ә я он, он бар өстен.
Ярар.
Э, син безгә хәзер әйт инде, нормальный туклану турында менә ПП хәзер вакытта бик э, популярный нәрсә. Э, синең менә көндәлек бер рационың нәрсәдән тора? Иртән тордың тиз генә генә. Иртән тордың, сөйли сөйли, эшли эшли сөйлисең. Иртән тору мин беренче мин гел пешерергә тырышам инде. Не? Бутка. Бутка. Геркулес диләр инде безнең якта. Үзегез шулай диләр. Геркулесны пешерәсен.
Ну, аны пешергәндә пеште, например, сөтне кайнатасың да, аны кушасың, и пешеп беткәннән соң ашыйлар. Ну, ашап була инде, шоколад азына кушып, или бананнар кушып ашыйсың инде. Главное, иртән. Иртән. Иң беренче башлану, ну, көн башланыр алдыннан Правильно завтрак итәргә, дөрес тукланырга иртән кирәк. Чөнки кичкырын безнең бит инде күбрәк э, эш белән э, Кич кайткач кичкырын ашыгыз. кайткач э, Тутырабыз. ашыгыз, э, Мондагы тутырабыз, э, бочканы, тутырабыз да и ангарны.
и анан ятабыз бит инде. Ни Әйе. йоклый алмыйча. Ә менә ашап ятканнан соң без үзебез йоклый алмыйбыз, чөнки а, ашказан безнең төнне эшли була. Ашказан төнне эшләгәч, без үзебез йокламыйбыз. И менә иртән торабыз, безнең усталость, Әйе, әйе вялость, шул.

Все, ашамыйм. Юк, теге әйтәсем килә, бетеп ашамаска кирәкме, ашарга кирәк, но әз ашарга кирәк. Мәсәлән, киштән нәрсә ашарга? Яра, көндез нәрсә Киштән кайт, киштән кайттыгыз, э, ятырга. Әйе, эшләп бетерәм. Э, киштән кайттыгыз, например, сезнең уже йокларга вакыт килеп җитте. Ине бәте кефир эчсәгез, э, әз генә творог ашасагыз иде. Инде киштән алай булмый, кефирны эчеп ятып булмый инде, тукта инде. Ну, әйт инде берәр нормальныйрак, ибер, ну, мужиклар өчен. Мужиклар өчен мин мужиклар өчен әйттем. Син мужиклар өчен әйттең мени?
Әйе. Юк, инде, что-то ошамый әле миңа синең бу программаң. Минем өчен түгел. Күп күп ашарга ярамый, шунысын әйтәм. Чөнки сез э, көне буена аша ашыйсыз, и ул рацион сезгә керә калорияга. Если сез төне ашап ятасыз икән, анда берәү дә уже Ә ярый син ашыйсың да. Бер 50 приседание, 50 подъем, переворот нәрсәлән дә подтягивание, отжимание. Сөйләп кенә китәм.
Э, иртән тордыгыз, сез көне буена ашадыгыз, приблизительно 3,5 калорий, 3, ну 3,5 тысяч калорий. Сез бардыгыз, э, бардыгыз спортзалга, эшләдегез приседание 15 мәртәбә, эшләдегез отжимание, ну ярса эшләдегез дә, и киттегез. Сезнең калория 100, э, ну 100 дән артык может быть булырга. Ә сезнең яна, ян, янарга может. Понимаете? Шуның өчен э, күп кеше диета утыра. Диета утырырга кирәкме? Сушка утырырга кирәк. Сушка белән диета. Ай, диета белән сушканы аермасы. Әйе, сушка утыру магазин ставлю, сушка на сушка. Ди... Утырасыз шуңа, сушкага.
Сушка, э, ансы менә аңлатасым килә. Сушка ул сез утырасыз, көндә ашыйсыз. Көненә сезнең калориясезне әзәйтәсез. Ә, киметәсез инде. Киметәсез. Например, сез ашадыгыз анда, ашара кирәк 5 мәртәбә, но ашамлыкларны әзәйтергә кирәк, калорияны. Уменьшить калории. Будет Китә табага хәзер дә.
Молодец. Бисмилла. Молодец, бисмилла, әлбәттә, әлбәттә, Динар. Әйдә. Бисмилла дип табага салыйк. Майы, майы җитә. Майы җылынгандыр инде, әйе. Җитә, җитә, җылынды. Мин аны бераз киметтем дә хәтта. Әйдә. Башыбызмы? Әйдә башыбыз, башыбыз. Бисмилла рахман рахим дип.
Бу бик тәмле ризык. Булачактыр дип уйлыйм мин. Мин мин тоже уйлыйм, чөнки э, башкирә, э. башкирәдән рецепт Әйе.
Ну, синең өчен түгел бу. Шунысы сөендерә. Әйе. Моны мин үзем ашыячакмын. Мин дә кулым керсен әле, чөнки Ират кулы кергән ризыкларга фәрештәләр бай. Өчү, өчү пока мин думаю, җитәр дип. Э, там бер куябызмы? Йо, йо, бергә, бергә.
Йо, йо. Безнең вакыт юк. Куй барысын да. Без проблем.

Килә булсын. Бәк кадәр салсам була. Минем минем минем әби әйтә дри. Улым, май бытканы бызмый ул дип. Вот. Мин шундый принцип белән эш итәм. Ә әбием минем бер кашанда ялгышмый дри.
Я появс. Ва. Менә хәзер пешсә дә ярый. Динар, син бу эшне бик оста башкардың. Хәзер ул пешеп чыга. Пешкән арада без сиңа бер рубрика әзерләп куйдык. Әйе. Шуңа күрә әзерлән. Әзербез. Дуслар, безнең Сәләм, павлин. Павлин күзе бит әме? Павлин күзе әзерләнә. Бәсе бәсе тарала башлады булай. Әйе. Яра, куркыныч түгел, күп бит аранда. Без сиңа син Эфе каласыннан дигәч, фалан дигәч, Уфа каласының әле шундый күренекле урыннарын, достопримечательностьләрен сөйләп алдык та. Семья сырыбыз, беләсеңме семьяларны юкмы дип. Кызартасың. Җавап бирергә кирәк. Әйе, менә шулай. Гадәттә, гадәттә Казанда яшәүчеләр име? Әйе. Казанны яхшы белми, Казанга турист булып килүчеләр яхшырак белә безгә караганда. Ансы дөрес, әйе.
Ансы дөрес.
Бу нәрсә бу? Бу безнең мәчет Ләлә Тюльпан дип атала. О, молодец!
Дөрес җавап булды бу. Мысы будущее алай берсе мәчет булачак. Салават, проспект Салаватынан төзелә торган мәчет инде. Әле бу әле төзелеп бетмәгән. Әйе. Салават Юлаев мәчете. Дип алачак. Салават. Әйе, алай берсе.
Так, беләсең икән син. Кая әле, кая әле?
Маса коя торганын беләм, ә нинди памятник икәнен әйтә алмыйм.
Искә төшерә әле. Башкортстанның күренекле шагыйре, драматург.
Кем икән ул? Ма Муса Җәлил. Эй, кой әле Муса Җәлилне син. Башкортстанга азатты. Башкорт кына, yes.
Туктале, тимешә торып Муса Җәлилгә. Бездә генә калса. А можно 50 на 50 или звонок другу? Ярый. Ярым. Мустай. Муста Муста Карим.
Менә.
Алда. Мин даже кызалып кызарып киттем, ашуламагыз. Әзрәк. Но! Муста инде. Бу шагыйрне дә белмәсәң инде син атлардан йөрүче бу шагыйрь. Салават Юлаев безнең.
Җырчы, шагыйрь, прозаик. Салават Юлаев. Так.
Сон кем онсын хәтта. О, менә бу бик кызыклы ни сезнең архитектура. Бездә мондый бер юк. Мин чынлап та Казанда мондый бер юк. Аны беләсеңме? Моны бер яктан төшергәннәр, аны икенче яктан да төшереп була. А, я, ансы диагма турак була. Угу.
Угу. Нәрсә бу? Нәрсә дип атала? Ә? Нәрсәнең башын ашаган? Менә моның дәвамы бар. Нәрсә ашаган әйтә алмыйм. Бу шар түгел. Бу нәрсә? Син отвертка менә күз алдына китер, отвертка аласың да. Отвертка алгач. Бу не?
Э, шөрепкә, шөреп. Әйе. Шөреп.
Эш, шөреп, три шурупы. Три шурупы. Сен кай икән урнашкан беләсең?
Беләм, беләм ансын.
Беләм, даже фото бар аның белән. Нәрсәләр атасың бу? Уфа дигәнне түгелдер бит инде.

Анын яхшысы бу кичкорын инде анда цвета музыкалар белән матур итеп кабыну, җир кенә просто. Һәм кызлар бии башлыйлар.
Кызлар бииләр, фото төшәләр анда, менә күңел ачалар инде бөтен кич килгән кешеләр. Фода.
Так. Ну, миңа калса бетте. Әйдә тагын берничә сорау, бу бик тиз булды әле бу. Сиңа тикшереп карар өчен генә сине. Син гомумән сәяхәт итәргә яратасыңмы? Да, яратам. Тауда чаңгыдан шуасыңмы? Чаңгылар белән юк. Син бит Абзаковлар бар анда, баннылар, Бар анда мин чаңгы белән Горнолычка юк. Юк, яратам. Мин Яра, болай гына сырым.
Э, дөньяда иң зур тау. Мында ике вариант. Эверест яисә Чимборасо. Эверест иң самый биек тауларның берсе Россиядә в мире. дөньяда Чимборасо икән биегрәк. Эверест ул Европада. Эверест ул Европада иң биеге. Чимборасо дөньяда. Дөньяда. Биеге. Менә шундыйрак. Теперь я буду знать.
Сорау тагын кабатлап. Дөньяда иң озын елга Нил яки Амазонка. Дөньяда, яме? Нил буларга тиештер. Молодец!
Бу дөрес җавап. Мин үземә теге, кто хочет стать миллионером, тапшырына кебек хис итә башладым. Һәм инде э, син беләсеңме безнең Россиядә ничә кеше яши? Якынча. Миллион, не миллиардна тяга. Йо, Россиядә, Россиядә генә, Россия. Россия халкының менә э, Россия Федерациясе. Бар менә мондый Россия һәм бар Япония. Әйе. Менә ике сан әйтәм сиңа. Берсендә 144, берсендә 126. Кайсында күбрәк яшиләр? Япондамы, Россиядәме?

Җитә.
Таулар бирергә кирәк бераз шунда. Яшә, алар японнар беренче ясарлар әле. Ярар. Э, ярар, инде гашыклар көне узып китте. Әйе. Дурас яшәбез дигән ит. Иргән кызың бар дисең. Әйе. Ничек сигарета гашыклар көнендә? Ул синең өчен бәйрәмме менә?
Сиңа игътибар бирәсеңме?
Мин э, әзрәк кенә э, бу темадан чыгармын. Романтик дидең бит син. Әйе, бу темадан чыгам.
Гашыйклар көне ул бала бит инде егет, кыз турында уйлый башлый. Кыз егете турында ул дөрес түгел. Син көндә бер-берегез турында уйларга тиешсез, мәхәббәт бирергә тиешсез. Менә ул көндә көндәлек булырга тиеш ул. Исеме ничек кызыңның?
Гүзәл.
Гүзәл, сиңа шундый повезло. Бля, мындай романтик җегет. Дөрес әйтәсең син, бу әниләр көнендә кем шулай бит? Әниләр көнендә бөтен кеше яисә өлкәннәр көнендә бөтен сискә төшә. Ой, безнең өлкәннәр дә бар икән бит әле. Кая шылтырат дигән, хут дигән. Ну. Дөрес сүзләр, алтын. Ярар, монысы бер, икенче. Синеңчә идеаль кыз нинди булырга тиеш? Идеаль кыз.
Параметрлар менә 5, 5 параметры. Санап кит тиз генә. Менә өйләнмәгән җегет син инде. Син инде яшең дә бар инде, син инде, син инде яга. Разбираешься. Кешелекле.
Кешелекле, человечный.
Матур. Ага, матур әле беренче. Изгелекле.
Кешелек изгелекле шуңа керә мин, Вера, юк. Вера изгелекле, человечный, да, милосердный мәсәлән. Әйе, шуннан соң матур. Э, ике тапкыр матур була алмый инде синең. Күңеле белән матур, чиста саф күңелле. Менә шул булсын. Эшкә бар, тышкы як бар. И тан Тагын берсе.
Ну, самый главный, ну, Кыюлыклы.
Кыю, кыю?
Кыю булырга тиеш. Итене кыю булса анасын сине бот тепна тота чаган сәй килә. Кыюлыкта әйтәсем килә тормышта теге. Бала табарга курыкмый торганмы? Биш бала. Юк, аңлатасым килә кыюлыкта булырга тиеш. Ул менә э, нинди генә авырлыклар кисә дә сынмаска, бүгелмәскә ире белән. Аның өчен сабыр дигән сүз бар. Ну, сабыр.
Сабыр.
Кыю и сабырлык дип уйлыйм мин. Бер бер э, элемтә белән баралар алар. Сәнә кыю яисә сабыр.
Кыю ул менә бай төрек мөсулман. Мен шулай уйлыйм инде. Минем үземнең фикер буенча кыю булсын, сары. Мин уйлаганым синең бишенчесе әйтер, юк, сабыр әлбәттә сүздә юк. Әйтерсең, тәмле ашарга пешерергә тиеш дип. Әллә бу синдә бу э, опция теге по умолчанию торамы? Юк, ашарга Асы мөһим түгел? Ашарга пешерергә тиеш инде. Ир, син санамадың бит, менә бишне бирдем син Ир заттай, хатын заттай. Ул бит юк, анда язылмаган, бер кайда әйтелмәгән, хатын кыз только ашарга пешерергә тиеш. Ой, гүзәл, шундый повезло сиңа, ну прям вообще идеальный бу, а. Алырларга тиеш түгел, хатын кыз бу. Идеальный булмаган ягың бармы соң? А? Ну, спортсмен. Рост әйтмешли, идеальных людей не бывает, бар инде минуса һәрбер кешедә. Бармы? Ну, нинди ягың сиңа ошамый үзеңнең менә? Үзеңнең кайсы ягың ошамый? э, наглость э, шуннан соң бик наглость наглыйлар кешеләр күрсәр вакытта э, тагы нинди яклар э, не тиз кызып китәм Ә, шул ягы бар әле ул якта. бар як потому что ул Бигума янтыгы спорт, ну, бәлкем ул синеке көчле булуың белән, могу себе позволить.

инстаграмда бар Ә, так ә, безнең инде мына пешеп чыкты диярлек Әйләндерергә кирәк.
Ә, әйләндерәбез дә без моны әйдә әйләндереп ал Без инде аны бер ягын әйләндергән идек Әйе, мына шудан. зинһар өчен аккуратно гына нәрсә бит әйе, тарала күрмәсен яме безне килеп чыкмаса булды таба синеке булмый Тырышам таба минеке булсын өчен. ага гүзәл анасың уфага кертмәячәк сине Таба булмадымы? Син бит аны Анамысы нәрсә шәтергә. Ансы ну ашарга просто.
Әйләндереп куй да, әйлән. Пештән ул сине әйләндереп куй, курыкма. Ярар, дуслар, берничә минуттан без әлегә ризыкларга дегустация ясап алырбыз. Дуслар, шулай иттереп бүген Динарга каршы Илеш э, Башкортстан Республикасы Нәрсә, Илеш да? районы кызы Айгөл Узаманова көрәште. Ләкин миңа калса Миңа калса мин хәзер чагыштырам менә фотоларны. Әйдә чагыштырып карыйбыз. Да бит. Каялу, әйдәгез.
Менә Айгөл юллаган э, фото һәм синекеме? Мин моны башкарып чыгара алмас идем мөгаен. Чөнки ничектер миңа бу ризык катлы буларак. Ну, Ошаган. Один в один бит Один в инде. один, ну. Ошаган бит инде. Шул бит Әйе, инде, шул ук, әйе. шул ук. Менә, менә шул ук мин әле тәмен кабып карамадым. Попробуем. Айгел, ну менә шундый оста егет килде. Так. Әҗмир башласаң буладыр бит. Да, да, да.
Бисмилла әйтеп.
Нормально, наверное. Бик яхшы килеп чыккан.
шундый йомшак ә, шундый йомшак шундый белмим җиңел ашала бу шундый җырлап керә бу күңелгә рәхәт биреп китә молодец әфәрин ә, бишле билгесе һәм инде шын күңелдән шын йөрәктән безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган күкмар металл соусы базаводы ашык акционерлар җәмгыятеннән әлеге табаны мин сиңа тапшырам бүләк итәм зур рәхмәт

Э, син ул син ул җырларың башка җырларың белән бергә инде э, үзеңнең коллективыңны булдырып киләчәктә дип әйтәм бар шундый максат бардыр инде иә иә э, төрле районнарда шәһәрләрдә чыгыш ясарга язсын сиңа амин шулай булсын
ишеңне табырга язсын әгәр дә ул гүзәл икән инде өйләнергә язсын азаплап җирмә азаплап аның кияүгә чыгасы киләдер Әйе, син генә җырыйсыңдыр хаман тәкъдим ясамыйча. Шулай итеп, дуслар, ә сез үзегезнең кызыклы катлаулы рецептларыгызны безгә юллагыз. Яме, юллагыз TMTV онлайн Инстаграмда тагып директка яза аласыз, директына яисә миңа язып җибәрә аласыз. Мин сезгә аңлатырмын кая рецептларны юлларга кирәклеген. Тәмле яшик, тәмле ашык. Әйе, үзеңнең сәламнәрен әйтә аласың. Без проблем. Туган якларыма.
Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле Мөхтәрәм кардәшләр, хөрмәтле телевизор коручы дуслар.